Abusua, megye di yie sɛ worehwɛ anim sɛ mede video bɛba, ɛsiane sɛ wo koma dɔ m'ano ne Twi kasa no, aane. Ɛne da yi, me ne wo bɛbɔ tilapia ne nantwinam nkwan. Yɛnyɛ nkwan no, yɛbɛbɔ. Me kuro mu deɛ, nkwan a ɛɛdɛ, nkwan a ɛte apɔ no, ɛno yɛka sɛ wabɔ. Ɛno nti sɛ wohwɛ ha a, mede me kwansɛn asi gya so, ɛnna mahohoro me nantwinam ho agu mu. Dadesɛn a makata so no, ɛno nso, ɛyɛ gyeene, ntoosi, amako, kwawu nsusuaa, karɔt, ɛnna nyaadowa na menoa ho. Nti ɔfa a ɛduru so yi, m'ayam gyeene ɛne sankɔfa natural spices na mede rebɛgu nam no ho. Sɛ sankɔfa yi, ɛyɛ nokwasɛm sɛ MSG biara nnim na ne nyinaa yɛ natural deɛ a, ɛnneɛ anka mɛka sɛ ɛkɔ yie ankasa. Ɛno akyi no, mede nkyene kakra guu ho. Ɛno akyi no, ɛnna mede kyensamoo kakra nso kaa ho. Afei mehwirihwiri no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛnam no bɛdane. Sɛ woyɛ obi a wombeneeɛ deɛ a, ɛnna ɛyɛ a fa kwanta nom. Ɛnna gas no bi deɛ nyinaa bo ayɛ den, ɛno nti ɛnam no metwaa no nkumaa sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ne bene no ɛbɛyɛ tatahwe. Susuei sɛ na ne da a ɛdi kan a waba ha anaa woyɛ obi a wotae hwɛ me video na wo nsubscribe yɛ a wadaro ma subscribe na ɛbɛka abusua yi ho. Me din a mede wɔ afidie yi so ɛno ara ne Versatile Nana. Abusua na ɛberɛ tia me, ɛno nti nneɛma no deɛ na mekeka bɔ mu saa, meyɛ biara bi. Ɛno nti ɛyɛ gyeene ne nketenkete ne ade no a menyameeɛ no, deɛ ɛkaeɛ ne nkyene na mede guu tilapia no ho. Saa bere yi, nam no ho akye hia nsuo. Ɛno nti, atosodeɛ no ho nsuo no, ɛsiane sɛ ɛrehye nti no, ɛno na merehwie agu nam no ho ansa na mede nsuonwunu akɔnyam ɛno nso abɛka ho. Meyɛ obi a mentaa mfa nyaadoa nyɛ nkwan, nanso mekaa nyaadoa ne carrot ne tin tomatoes nyinaa bɔɔ so esiane sɛ fish nkwan deɛ sɛ woahyɛ no nso a ɛyɛ a na ɛtae te nsuo, mennim sei nti. Wɔ m'abusua mu no, yɛpɛ nkwan kɔkɔɔ. Ɛno nti nyaadoa no deɛ abere kɔɔ ɛna mede kaa carrot no ho ɛne tin tomatoes no ɛne ntoosi ne amako no nti kɔɔ nsusuaa ne sɛ ɛdum koraa ɛntumi ma nkwan no ani ɛndum. Afei mahyɛ nkwan no awie ɛno nti mɛkata so kɔpem sɛ ɛbɛhu. Ɛhuru sei ara pɛ na afei egya no madwom no. Ma mentwa wo behind the scenes kakra yi. Yɛyɛ aduane no ɛhɔ te saa na ɛnyɛ magic na yɛyɛ o. Ɛtɔ da yɛdu mu gya no na yɛasiesie ansa na yɛaba abɛtoa so. Saa bere nkwan no ahuru yie ama me. Ɛno nti mede tilapia no reba abɛgu mu sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛno nso bɛto ne bo na abene. Ɛyɛ nam mono, ɛno nti sɛ ammene a, ɛyɛ a na ɛyɛ nyan. Yɛnkɔe, baako, mmienu, mmiɛnsa, osi mu ee! Nkwan no na afei deɛ ani te yerɛyerɛw sɛ akosombo nkanea no. Awerɛhosɛm ne sɛ, na n'akyi atu kwan, ɛno nti meyɛɛ nkwa yi di a wɔka kaa ho sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔbɛduru a ɛkɔm nne no, nanso wamma. Na ɔnwomtoni Amakye Dede se, Nea ɔbrɛ na ɔdi ei, mabrɛ manya m'adeɛ a, momma menni. Ɛno nti mannya agyaa me ho koraa. Wohu sɛ nea makyia kyɛnsee no, tilapia no, waa wohwɛ a, ɛhe na ɛbɛdi kan akɔ? Ne ti na meyiiɛ, na nam no nso matwitwa mu nkumaa nti, mepia guu so wee bi. Mewiee na megyee aww, na menom nsuo na mede deɛ aka kɔhyɛɛ fridge mu a ɛda foforɔ yɛde ɛno nso bɛkyɛke yɛ WhatsApp anaasɛ yɛ how far. Ɛno nti kɔsi sɛ mede adesua foforɔ bɛbrɛ wo no, ɔbaa pɛi, bɛɛma ɛna, PS Atipa, adaworoma, ɛyɛ a hwɛ wo ho so yie ɛfiri sɛ wo ho hia me. Bye bye!